My brothers and sisters, una good afternoon. So my name na Anthony. The reason why I come this afternoon, may I come blog the audio message wey dey go viral now for Italy be say one guy just do audio message. So somebody God go bless that boy wey send that uh, audio message to me just now. He send this audio message to me say Di police don dey share food for camp now say di food wey di police dey share for camp now na dem don inject di food dem wan take kill black pipo. I say dat one na fake news so my brodas and sistas wey dey camp dat one na fake news make una no dey share audio wey una know say una no wan confam weda di audio na real or fake so as corona virus don happun now a lot of our brodas and sistas wey no get wetin dey do for house don just carry their phone face body start to dey blog anything wey just come their way, dey blog nonsense. If you see police or say police don dey share food, dey wan take kill person. So the person wey myself now wey I dey talk to you so, I still dey work for house wey dem dey call smart working for people wey still dey camp. So a lot of the video wey we dey do for camp now na online video call wey dem dey call smart working. So anything wey we dey do now, we no wan get contact with people direct. Na im make me come this afternoon come tell us the real thing wey dey happen for camp. So no be only one or two camp I dey work follow. I dey work follow many camp wey wey dey this my region, Emilia-Romagna. So if you dey blog Anything say police dey share food wey dem don inject wey dem wan kill black people, na lie you dey talk. For the camp wey I dey work follow, the operator now dem none of nor be everybody dey there dey stay for camp na because of this contact. Wetin dem do be say, one person wey dey stay there dem leave one person there wey dey stay there wey dey control the camp, dem order their food or their food stuff online and dem go drop am for the count. The, the person wey dey stay there permanently go receive am. He go see write those things wey people still need for camp. While some other people wey still dey talk say na police dey share food now, if na big camp, police fit dey there control the food wey come. Police station no be supermarket, our brothers and sisters. Make una shine una eye. Make una no dey use this video take dey do propaganda. Una talk say Italian people no like black, dem no like black. Who see, who hear this video now now? Who hear this audio wey that brother play? Say eh, see wetin dey go now, oyibo- eh, police don dey share food now for camp now, dem wan use am take kill black people. If who hear am now now, e go still react in a negative way take dey affect our black people. So, Na im make me come out now come correct that error. That brother wey do that video, brother where you for dey work? You dey hear italo, you know wetin dem talk for the video? You ask the police say this um this things, items wey you buy wey dem dey share for that camp wey you talk say the police don already inject, you dey there wey dem dey inject am? Dem say make everybody no comot for house. How you come take know say police dem don inject that items? My brother no dey carry fake news dey go. Make una carry una phone keep, una if una no get anything wey una wan talk, make una eat, sleep, stay for una house. No be the one wey una go dey carry fake rumours, who no who the who dey quick dey believe something that na go just lis ten to that audio now na go just talk say ah na true that person dey talk o. My brothers and sister na lie that audio be the reason why i dey tell you say na lie that audio be because of say i dey inside i know wetin e dey for wetin dey sup for camp the people wey dem dey call operator dem dey house now no be all of them dey work now because of this coronavirus dem no wan get too many people make e dey get in contact with them na im make dem reduce the numbers of people so if dem order their things online like all dis um Eselunga Coop or other big big supermarket, dem get pipu wey dey still dey carry their things to come, go still drop am for there. And if dem don drop those things for there, the person wey dey control those of our boys and girls wey dey camp you go come share am according to the numbers of people wey dey that camp so my brother make una use this video make una share am to that person wey you know say do that audio tell am say i say na fake news na him dey share nothing like say police don already inject food say e wan take kill black people for italy na lie e dey talk You hear wetin I talk so? So mo una no dey carry rumours wey you know say una no verify whether na true as a lot of rumours wey still dey go for this period say black person no fit still carry coronavirus this and that na lie o odeshi no dey for coronavirus o make una stay for una house o as oyibo dey breathe as oyibo get red blood na so we get red blood the only difference between them and we say because of say where we for grow up a lot of all this sickness we don feel experience am for house like all those malaria typhoid fever so some people don see experience those uh, ebola and some other things so These are those uh, transmitted uh, sickness wey you know say e still dey strong well well since our immune system don already adapt to the the body so if this thing come and if you know say you no get other small small sickness wey you know say like has to do with breathing and all All those things na e no fit affect you but if you know say you get those sickness to die wey dey has to do with breathing, has to do with diabetes, has to do with any other um kidney or respirating stuff so if you know say you get EM make una hear for to that my brother wey dey vlog anyhow abeg. No dey talk lie again, na fake news be that. So if you know say you never subscribe to my channel, no forget to subscribe, hit the subscribe button so that anytime wey I still get any information wey I will still use take educate ourselves, I will still bring am come. So if I still drop am, anytime wey I drop new video, I will still alert una. So I still remain your boy, your brother, your man Anthony. Make una subscribe o, una bye bye o.